Statista-nyň iki müň ýigrimi üçünji ýyldaky maglumatlaryna görä, ulanyjylar ortaça günde ýüz minut wagtlaryny YouTube-da wideolara sarp edýärler. Bu san gitdigiçe artýar. Emma şol wagtyň näçesi hakykatdan-da peýdaly kontente gönükdirilýär, näçesi bolsa biziň ünsümizi özüne çekip, çäksiz aýlanma aýlawyna düşürýän manysyz wideolara sarp edilýär? Häzirki wagtda tehnologiýalar we algoritmler barha kämilleşýärkä, olaryň ünsümize nähili täsir edýändigine düşünmek has-da möhümdir. Biziň özümiz hem köplenç owadan obložkaly we seslenme döredýän sözbaşyly wideolary synlap, diňe wagtymyzdan däl, eýsem, öz ünsümiz üçin töleg töleýändigimizi hem aňşyrmaýarys. Häzirki marketingde sarp edijiň ünsüni çekmek iň möhüm gymmatlykdyr. Şonuň üçin hem kontent döredijiler bu maksada ýetmek üçin barha has hileli usullary ulanýarlar. Olaryň iň meşhurynyň biri hem Klikbeýt bolup ol hyjuw döreden söz başylary we kontenti gözilginç görkezýän obložkalary öz içine alýar. Bu usul wideonyň hakyky mazmuny bilen gabat gelmeýän, emma ulanyjylaryň ünsüni özüne çekýän maglumatlary ulanýar. Klikbeýt köplenç täsir döredýän, gyzyklandyrýan, hatda dawa-jenjeli döredip biljek söz başylary bilen ulanylýar. Mysal üçin, Ýutubda şeýle söz başyly wideolary görmek bolýar. Bu waka seni haýran galdyrar. Sen hiç haçan muny pikir etmändiň. Bular ýaly sözbaşylar biziň tebigy gyzyklanma duýgymyza täsir edýär we has möhüm bir zady gözlemäge iterýär. Hatda wideonyň mazmuny garaşylýan ýaly täsir galdyrmasa-da. Men bir günde ähli zadymy ýitirdim. Wideonyň içinde hiç hili emläk ýitirme däl-de, bank hasabyndaky ownuk ýitgiler hakda gürrüň edilip bilner. Emma sözbaşy dramany ulanyp, tomaşaçyny özüne çekýär. Bu ýol bilen sen millioner bolarsyň. Wideonyň mazmuny bolsa, öňden belli maliýe maslahatlaryny gaýtalaýar. Şeýle hem klikbeýt kontenti öz içine alýan obložkalarda has ýagty reňkler, emosional ýüz keşpler we seslenme döredýän ýazgylar ulanylýar. Emma köplenç şeýle wideolar bar bolan maglumatlaryň gaýtalanmagy bolup çykýar. Statistika bu strategiýalaryň netijeligini tassyklaýar. Backlinkonyň maglumatlaryna görä, klikbeýt bilen taýýarlanan sözbaşylar we obložkalar wideolaryň basylma derejesini, otuz-elli prosent ýokarlandyryp bilýär. Bu bolsa bir kontentiň içinde klikiň sanynyň has köpelmegine getirýär. Ünsüň psihologiýasy. Biziň ata-babalarymyz daş gurşawyndaky her bir ownuk üýtgeşmä üns beripdirler. Meselem, otluk meýdanda peýda bolan herekete ýa-da ýakynlaşýan haýwanyň sesine dessine reaksiýa bildirip, howpsuzlyk üçin edipdirler. Haýwanlar hem edil şonuň ýaly, awçylar öz awlarynyň hereketi bilen ugur alýarlar, aw edilýänler bolsa iň ownuk howpy hem duýmak üçin ukyplaryny kämilleşdirýärler. Şeýlelik bilen üns diňe bir adamlarda däl, eýsem, tebigatda hem möhüm faktor bolup durýar. Haýwanlar reňk üýtgeşmelerine, seslere we hereketlere duýgur bolup, olar tebigy saýlanyşyň netijesinde kämilleşýär. Häzirki wagtda bolsa bu tebigy üns ukybymyz diňe bir daş gurşawda däl, eýsem, Sanly dünýädäki maglumatlar hem gönükdirilýär. Reklamalar, wideolar we sosial media platformalary ünsümizi özüne çekmek üçin hut şol bir prinsipleri ulanmaga çalyşýarlar. Ýagny ýiti reňkler, sis täsirleri we üýtgeşik şekiller arkaly biziň ünsümizi ele alýarlar. Mysal üçin, biz wideo görýärkäk, ekranda birden hereketiň tizlenmegi ýa-da güýçli ses peýda bolmagy gözümizi ekrana gönükdirýär, bu bolsa biziň tebigy duýgularymyz bilen baglanyşyklydyr we şol bir wagtyň özünde sanly platformalaryň peýdalanýan strategiýalarynyň biridir. Näme üçin biz klikbeýtde aňsatlygyna sezewar bolýarys? Munuň sebäbi biziň beýnimize baglydyr. Neýrobiologiýada täzelik düşünjesi bar, näçe geň ýa-da tolgundyryjy bir waka bolsa, ol şonça-da köp üns çekýär. Haýran galmak, tolgunmak we aladalanmak ýaly duýgular beýniniň sylag merkezini işjeňleşdirýär we bizi çalt reaksiýa bermäge mejbur edýär. Hut şu duýgular platformalar üçin saklaýjy mehanizmde gurulýar we olar biziň ünsümizi saklamaga çalyşýarlar. Şeýle hem owadan şekiller we sesler beýniniň wizual eşidiş signallaryny gaýtadan işleýän zolaklaryny işjeňleşdirýär. Gözlegleriň görkezişi ýaly, täsirli hereketler we reňk kontrastlary tomaşaçynyň wideony dowam etdirmeginiň ähtimallygyny artdyrýar. Şonuň üçin häzirki zaman wideolary gysga, täsirli we aşa güýçli signallara baý bolýar. Häzirki algoritmler ulanyjylaryň ünsüni saklamak üçin ýörite taýýarlanan. YouTube ýaly platformalar tomaşaçylaryň hereketlerini seljerýän we olary kontent bilen baglanyşdyrýan çylşyrymly algoritmleri ulanýarlar. Mysal üçin, eger-de bir wideo gysga wagtda köp tomaşaçy ýygnasa, sistemalar ony has köp ulanyja hödürläp başlaýarlar. Mundan başga-da, YouTube-yň Autoplay ulgamy indiki wideony awtomatik başlamaga mümkinçilik döredýär, bu bolsa adamda kontenti tapgyrlaýyn sarp etmek endiklerini emele getirýär. Ulanyjy wideony saýlamasa-da, algoritmler onuň ekranda galmagyny üpjün edýär. Mysal üçin, eger siz syýahatçylyk bilen bagly wideolary görmäge başlasaňyz, algoritmler size has kän syýahat wideolaryny maslahat berer. Emma siz tötänleýin has tolgundyryjy ýa-da howply syýahatlar baradaky wideolary görseňiz, algoritmler şol tema degişli has dartgyn kontentleri öňe sürer. Bu bolsa kä halatda geň galdyryjy täsirli we hatda howply maglumatlaryň ýaýramagyna sebäp bolup biler. Algoritmler diňe biziň bir halaýan zatlaryny görkezmek bilen çäklenmän, eýsem bizi has täsirli güýçli emosional reaksiýa döredýän kontente gönükdirýär. Bu bolsa köplenç maglumat çökündisine ýa-da wideolara baglanyşyk döremegine sebäp bolup bilýär. Şonuň üçin ünsümiziň nähili dolandyrylýandygyny bilmek we ony öz bähbidimize peýdalanmak möhüm mesele bolup durýar. Häzirki döwürde sosial media platformalary maglumat bilen ýüklenen giňişlik diýip atlandyryp bolar. Ýöne bu maglumatlaryň köpüsi hakykatda hiç hili gymmatlyga eýe däl. Köp adamlar täze bilim almak, başarnyklaryny ösdürmek ýa-da ýönekeý dynç almak ýerine, sagatlap peýdasyz wideolara tomaşa edýärler. Mysal üçin, adam saglygyny gowulandyrjak ýörite syrlar bilen bagly wideolara birnäçe sagatlap tomaşa edip biler. Emma bu wideolaryň köpüsi diňe umumy maglumatlary gaýtalap, hiç hili täzelik getirmeýär. Şeýle kontent millionlarça tomaşaçy toplaýar, ýöne tomaşaçylara hakyky peýdaly maglumat bermeýär. Şeýle wideolarda adatça käbir täsirli ýa-da gyzyklandyryjy sözlemler ulanylyp, tomaşaçylary aňsatlyk bilen özüne çekmek we habarlary giňden ýaýratmak maksady bilen ulanylýar. Bu mehanizmler hakykatda sanly platformalaryň bazar strategiýasynyň bir bölegi bolup, ulanyjylaryň ünsüni mümkin boldugyça uzak saklamak üçin işlenip düzülen. Köp adamlar bu manipulýasiýalaryň bardygyny bilse-de, ýene-de şol bir tora düşýärler. Sebäbi bu proses aňsat we endige öwrülendir. Adamlar köplenç aňsat kabul edilýän hiç hili pikirlenme talap etmeýän kontente ugrukýarlar. Bir wideodan başga wideolara geçip, adam öz wagtynyň näçe geçenini hem duýman biler. Platformalar diňe bir ulanyjylaryň ünsüni saklamak üçin däl, eýsem, olaryň sanly dünýäde has köp wagt geçirmegini gazanmak üçin strategiýa ulanýarlar. Algoritmleriň işini bilmek we wagt sarp ediş usulymyzy gözden geçirmek bolsa, biziň özümiz üçin has peýdaly karar bermäge kömek edip biler. Tomaşaçy manysyz wideolara wagt sarp etmek ýerine hakyky gymmatly bilim alyp bilerdi. Mysal üçin, okuw wideolaryny görüp, onlaýn kurslara gatnaşyp ýa-da kitap okap, öz hobbilerini ösdürip bilerdi. Şeýle işleri etmek diňe bir täze bilim birmek bilen çäklenmän, eýsem adamyň şahsy ösüşine-de itergi berýär. Çünki wagtymyz iň gymmat serişde bolup durýar we ony akylly peýdalanmak möhümdir. Statistikalar hem bu meseläni tassyklaýar. Nielsen guramasynyň gözleglerine görä, ortaça bir adam günde bäş sagat telewizor we wideo platformalaryna tomaşa edýär. Emma bu wagtyň diňe otuz prosenti peýdaly bilimler bilen bagly. Galan bölegi bolsa diňe peýdasyz ýa-da manysyz kontent bilen baglanyşykly. Netijede, häzirki döwürde üns iň gymmat çeşmelerden birine öwrüldi. Sanly platformalar we marketing strategiýalary adamyň ünsüni çekmek üçin güýçli wizual we emosional täsirleri ulanýarlar. Emma üns diňe satuw harydy däl, ol biziň ýaşaýşymyzyň möhüm bölegidir. Şonuň üçin ony nähili dolandyrýandygymyz biziň durmuşymyzy nähili gurýandygymyzy kesgitleýär. Wagtymyz hem ünsümiz ýaly gymmatlydyr. Ony ýöne ýitirmek ýa-da geljegimiz üçin maýa goýum hökmünde ulanmak biziň özümize bagly. Şonuň üçin sanly kontendi sarp edişimize aňyň düşünjeli çemeleşmegi öwrenmelidiris. Eger-de biziň ünsümiz manipulýasiýa edilýän bolsa, biz muny tanamagy we gymmatly kontente gönükdirmegi başarmalydyrys.